oggaanii fi iyyaan keessaafuu dhiirtii oggaa iyya isaa tanaan summii oggaa siin jaan dubartii takka waan takka arke waaw hin jedhu dafee dhiirtii feesbuuka irratti bakka arke hundatti oggaa dura akkasi qaamessi arke waaw ganaa dhiisuu hin danda'u summii iyyaa janiin ni maraata jechuudha. Summii niyyaatu waan isiin nama gootu laalla barga ajaa'iba jettanii. Wanni dubartiin summii iyyaa tanarraa kaatee dhiira tokko wal janajjantee janajjantee gabbuutee ni kana godha teettee dheeyti miskiinni inni ni kaa maal godhataa mechii du'aa itti godha. Si galtee ganaa waan san barte achuma deddeebite an cufuma liqimsiti ganaa guddaa dalagaa deemteessa. Bara ajaa'iba hin jettuu ree. Akkasii bar inninis ni eeggata qophaa'ee isiinis meegaa ni toobanna oggaa har'a niin toobadha jettee torbaan kana harka ol qabdee iyyitee iyyitee iyyitee yaa rabbi jettees oggaa torbaan kaan dhuftee isa iyyaan agarte yookaan imuun yookaan messengeraan khalaas dhiiftee mee dhaabba xiqqoo booda toobannaa jetti ijjituun nama meeqa kararraa meessite. Si galtee akkuma gartee mu'azzina masrii biyya masrii san minbara irra ba'e wanni minaaraa irra ba'e hayya ala salaa akkuma jeetti akkuma akkana millatetti intala bishaan fakkaattu arke bireedina si galtee yeroo arku azaan achuma dhaabee gabbu'e ni gaya jee. Cufadhaa Bilaal. Fuute summiin. Dhufee ulaa dhadhee chuma dhufee. Yaa Rabbi nu sattari. Ulaa dhadhooyinaan kaakaa maali boo? Ana maal feete? Siin fedha. Maal narraa feete? Waumatee enu. Abbaan kiyyo gaaduun seentee dhufaayyee. Haaya akkasii ee. Haaya ni dhufee. Naa kan ni jeen intalatee. Nuti siinf kanninu boo. Ati muslimaa. Kiristinnaan kakaatu niin kaa boo. Rakkoo maaltu jira sheeyinii. Sheeyni kiristinnaa ka'u. Amma isin maarree kiristinnaa keettaniiti rakkattanii kun beekaa kee dhiisi nurraayi. Kana rabbi kaatimaa nu haa tolchu ja'a. Sii galtee akkasi kiyyaan sun namni sheekaa kun ijji tuni rakkoodha wallahi alaa kana mana itti itti dubartii iyyaan halkan laaluu yoo barte hasaaraadha. Haa akkuma haa ji'a hafetti haa akkuma jeetti kasuma hafe. dhaqanii nikaa kiristinnaa godhan masqalatti kaayan itti fannisan itti gakkaayan hoggaatti masqalatti kaayan edan wajji rafta jedhaniin way wajjillee rafe seeta akkuma mana gubba bee wayiin fudhadha jeetti chumarraa kufee mormisaa kun cabee kute haatimaan badde boon badne maaltu bakka saniin gee summii iyyaati Summii iyyaa. Si galtee summiin iyyaa akkasi kiristinnaa nama kaasifti. Ammoo kan amma isin abalu kiristinnaa keettanii haasoytan kuni kuni nurraa dhiisaa. Akkasi kuma isinuu beeytan sani bira kutaa nuti nama miliyoona meeqaan nuu seenaa jira. Yoo rabbi khayriin fedhe rabbi haa deebisu yoo kaanis isaa beeka. Abbaa filatee beeka. Si galtee tanaaf har'a summii iyyaa tanarraa haasoyna.

Iyya tana gibira irraa ni kafaltaa hin kafaltu. Tokkootu iyya takkaatu hin dalaydu takkitti hafte sirraa binna janiin. Miliyoona addunyaa guututti yoo naa kannitan hin gurguruu je barga miskiinummaan kaf gootee jirti. Silaa gurguruu taate aboo iyya takkitti ani sirraa binna hin gurguru. Sii galtee iyyi nuti har'a Iyyi nuti halkan gartee ni'imaa rabbi nuu kanne tana irraanfannee dubartiis dhiirtinis wal eegaatuma bulla. Oggaa takka garte oggaa arke waaw eega akkasitti ta'e ka dhiiraa kunfaan haa mechiis nagarsiisi asiis nagarsiisi karaa saniis as qabi eega jee way waan nama gootu wanti tun. Silaa iyyan qabaanne namni waan sannii harkaa hin harku bar. Namni silaa iyyan qabaanne wal qotaan bulu bar. isiin isiyya qabdii ni gartii mire sila ayyan qabaanne imoo sanuu bakka dheeytuun ni qabdii hin qabdu bar boo wallaahi fitnaa tana keessa jirraati ni'imaan iyyi rabbi namaa kanne wallaahi nuti wallaaleekti sheeyxaana jalaan deemu jirra garuu iyya summii baanan san santu nu mudate si galtee ni'imaa guddoodha ni'imaan iyyaa

Ni'imaa iyyaa nama dhabe qofaa beeka. Iyya ka qabdu. Warra halkan masanjara jala bultu. Warra imoodha. Wallaahi ni'imaadha. Rabbi nu haa qajeelchu. Wallaahi ni'imaadha. Ah, yaalma dhiiraa? Ee, atuu ni beeyta. Duwwa, wahiya silaahun ijji tuni meeshaa waraana silaa hoggaa jedhu duu haddeyn. Habalee gara lamaan qaraati. Asiinis qara asiinis qara ijjii. Silaa meeshaa asiin fi asiin qaraati. Sarfuu kathiirun min annaasi ila maasiya. Irra hedduun namaa karaa maasiyaatiin laalu kutee kana jira. Wa nadaru fi ma yughdibullah. Wahuma rabbi dallansiisu laalu, warra qunnamtii laalu, warra maalii laalu, halkan ittiin janajjanaa bulu, yaa rabbi nu qajeelchi. Tanuma taati. Ni tawbanna wanni kun sirrii miti yoo jetteen dubartiin isin hayyamtu yookaa dhiiraa tun hayyamne yookaa dubartii tun hayyamne aboo nikaa wal godhanna nutuun sirrii miti imoo wallaaluun kuni eegaa maal harma keetiin harka maal keetiin harka hayyee taa'i dubbii irraa hoggaa jeen isiin isin nan jaalatu ashaangullitti na godheetti inninis yookaa waan nan jaalattu ka biraa jaalatti jaa barka summiin seentee jirti galgala hanqa isiin dalagaa fixattu dirqitti eeggata. Bilbilee bilbilee dhaabbu xiqqisho isiin isa hanga dalagaa fixattu nyaataa dirqi nyaatti. Oggaa dura mana isii ol seente eegattees takka bishaan shaa jettee eegattees isiinis achii qophooytee aseeydi. Inninis dhufe jechuudha. Inninis ganaa kophaa bee eegal kana achirraa haa jedhan. Ittuma haa hin hirribne kutaan. Yaani waamee qalaaqqatanii jechuudha. Maaltu kana nama fidaa?

Akkana malee jiraachuu hin dandeenyu wayii. Si galtee waan biraallee dhabnu waa eh? Hiyyuma tanaan. Ijji tun ni imaadha. Meeshaa mana arabaa san. Meeshaa mana faranjii san. Wallaahi iyya tan osoo hin qabaanne meeshaa- namni si daleessiifatu hin jiru. Ballaa eenyuu fedha boo? Boo namni mana nyaa ballaa namni fedhu ni jira boo haqa himaa. Namni dubartii ballaa daleessiifatu ni jira? Hin jiru wallaahi. Wallaahi hin jiru. Namni dubartii bal'aa eenyuuf fedha? Eenyuuf fedha? Dhiira ta'u bal'aa eenyuuf fedha daleessifachuu? Rabbiin ni'imaa tana sii kannee halkan zinaatti hin bulta. Sii galtee rabbi waa ni'imaa rabbi nuu kanne tana nikaa ol godhadha achi deema hoggaa jedhanii nikaa hin hayyaman. Sii galtee ni'imaan tuni du'a kan namni maasiyaan dalagu jiru kuni baabun hulaa hulaa akka mawduu ajaa'iba isiin tuni hulaa sharrii hunda tanama bantu isiin. Keessaafuu dhiirti dhugaa dubartii harki halkan san hin rafu. Isumaa dura deddeema. Qaamasii san. Hoggaa kana garagalees asiin hoggaa garagalees qaamasii san harka. Gaman hoggaa garagalees isumaa duraa mul'ata. Ni rafa hoggaa jee hirribni jiru sanuma harka. Meeqaa jira akkana jedhu. Way silaa guyyuma tokko hojii rafee lubbullee na keessaa baate wayii. Akkas jedhu jira bara. Oggaa isii bereedina kaa tottolchitee firraa daleeydee wanna kana arkeemi way numa bereeddi tiyyaan aboo maaltu maal ta'e awoo silaa tana guyyuma takka hojji rafanii addunyaa tanarraa illee deemanii rakkina hin qabdu wayi jiru akkana jiru kijibaan kijibaan osoo hojji rafuu hin bara manuma isaanii kaa godhatee osoo fide isii dhiisee tabiraa barbaada kijibaan. Warra akkana ja'u jira bara. Tana guyyaa takka hojji rafanii yoo deemanillee irra jirti ja'a. Ah aboo qaamnisii waan inni fakkaatu ja'a. Ijaan laale bara. Yaa aboo silaa gartee bara ja'a. Ah ajaa'iba goota ja'a. Si galtee hulaa sharree fi banee jechuu kiyyaan halkan hirriiban qabu. Ganaa urjii lakkaawachi deebi'e. Ol deebi'e. Namni gaafa duraa urjii lakkaawa amma namni imoo lakkaawa. Gaafa duraa namni hoggaa jaalalti qabdee ol ba'eeti urjiin rabbee urjii san lakkaawa. Urjii lakkaawa taa'ee, namni ol samii tana ol eegee, booyee, achi deemee, yoomin isii hirkadha ja'a. Amma isiidha lakkaawaa bula. Amma karaa masanjaraatii fi karaa imootiin dhaqee isii lakkaawaa bula. Urjii lakkaawan haftee. Sii galtee isiinis qophooytee ta'e isiniinis qophaa'ee ta'a. Namni wal lakkaawuun akkas taate dubbiin ajaa'iban jettuure haaya yaa rabbi nu qajeelchi. Tayyib Ni'imaan iyyaa tuni ni'imaa ilmi namaa qananii isii il- il- rabbiin ilma namaa kana dhiiraa fi dubartiis irra qanani'e boo likay yashkur akka isaaf galata galchuuf wayatamattahu bihaa fi jami'i shu'un waa hunda hayaatti jiruu keessatti itti qanani'u ibaadaanis ni godhata yeroo waa hunda arka waa hunda godha jechuu ibaadaa allahu akbar Sii galtee umuuri amrii duniyaatii fi ta akhiraa irratti akka gargaarsifatuuf rabbiin kanneef. Rabbiin iyya sii kannee khayriin islaali siin jee addunyaa sitti dalagadhu akhiraa sitti dalagadhu jee mee hadiisa ajaa'ibaa tokko hadiisa kana waliin haasofna. Banii Israa'el qissaa banii Israa'eli akka rasuulli jee sallallahu alaihi wasallam qissaa banii Israa'el tanarraa haddis walaa haraja jan irraa haasoo hirkina qabdu jan qissaa banii Israa'el tana keessatti

himuu eegale gaagessisaa inna lillaahi rabbiin gabricha tokko rabbiif tahaadha gabricha tokko qaba jechuu gabricha rabbiitirraa katee kan amata dhibba shan ibaadaa godhe mee dubbii ajaa'ibaati ilaali amata dhibba shan ibaadaa godhe alaaraa siljabale filbahar gaara tokko ka bahararra jiru irratti gaara tokko bahararra ka jiru gaara kanarratti waxuuluu dheerin salaasuun ziraan dhundhuma torbaatam ka dheeratu sii galtee fi salaasiin ziraan asiinis asiinis jechuu wal baharu muhiixun baharri bakka hundaatti naannawee jira fi kulli naahiti waa kharaja allahu ta'aalaa gabricha kanaaf rabbii ni baasee jan ayinan azbaa bishaan mi'aawa rabbi baaseef jan bishaan harkumaan gabbu'ee qicatee dhugu Bishaan ammaas gaara san jalatti muka rummaana jaamu tokko baasee fi muka sanirraa nyaata jan. Fayida amsaa nazala faasaa bin alwuduu. Oggaa dhiite gabbuyee udu'atee ol deebi'ee ibaadaa godhate muka sanirraa is nyaatee. Gurbaan kun akkanatti ibaadaa amata dhibba shan ibaadaa godhaa ture. Amata dhibba shan guutuu. Kana guyyaa tokko yaa rabbi jee gurbaa kana bira ollaan isa miidhu hin jiru. Hamtuutti yaadu hin jiru. Dubartiin hin jirtu. Wanni takka hin jirtu. Naannawa isaa wanni takka hin jirtu jaannu. Tayyib duuba gurbaan kuni yaa rabbi ya rabbi kadhate osoo wanni takka nan mokkorre naan sujuuda jiru yaa rabbi naa jeesii je kadhachiin nan mokkorre ha wanni takka ibaadaa tiyya narratti hin balleessine anumaa sujuudu yaa rabbi duutiti yoggaa geesse naa jeesii je duuba jibriil hoggaa himu alayhi salaam gurbaa sanirra isaa hoggaarra gorru hunda isaa ibaadaa godhu isaa sujuudu agarraa je

Rabbii rahmata kiyyaan aboo seeni lakkii dalagaa tiyyaan na naqi. Akkasitti Rabbiin subhaana wa ta'ala aboo eega akkana jee haya dalagaa namticha kanaa miizaana irra kaaya. Iyya isaa fuudhanii miizaana tokko irra kaayan. Dalagaa inni amata dhibba shan dalage miizaana irra tokko kaayanii jan. Akkasitti dalagaan amata dhibba shanii sanirra ijji isaa irra dabarte jan. ijji isaa miizaanni gama ijjaa irra ol fuudhame samitti ol kute akkasi rabbiin gabricha kiyya fuudhaa karaa ibiddaa geessaa jeen akkasi yaa rabbi as deebee rahmata keetiin lakki jannata na naqii jeen akkasi gaa rabbiin subhaana wa ta'aalaa miizaana itti himate jechuu dalagaa inni dalage hundaahu itti himatee kana hunda qaamaa sii kannee iyya sii kannee maaliin ibaadaa san goote gabricha kiyya qaamni ati sujuuddeen qaama eenyuuti eenyuutu ka ati ibaadaa gootu si godhe eenyuutu ka ati humna sii kanne eenyuutu ka iyyaa waa agartu si godhe oggaa jee rabbii waa hunda itti mizaanu yaa rabbi sii yaa rabbi sii akkasi rabbii jannata naqeefi jan tanaaf rasuulli sallallahu alaihi wasallam nam tokkolleen dalagaa isaatiin ka jannata seenu hin jiru jee guyyaa qiyaamaa Walaa anta yaa Rasuulallah janiin sim'atillee immoo ee rahmata rabbiitiin malee jechuu. Tanaaf ijji tuni ni'imaadha ni'imaa takkittii iyyaa tuni yoo miizaanarra kaayan ilmi namaa waan takka hin qabu jechuu. Kamaa fi qawli ta'ala haaya

Mata dureen rabbiin iyya gaddeeffadhu jechuu. Maaliif iyya tana dhugaa gad lakkiftee wanni duraa zinaa hulaa zinaa sitti banee maasiyaa sinaku iyya jechuu. Tanaaf dubartiinis rabbiin akki jeen waqul lilmu'minaati yaghududna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna dubartiinis iyya gaddeeffadhaa jiin. farjii teessan tiifadhaa jiin laa dhiiraas dubartiis jechuu walaa yubdiina ziinata hunnagaa bereedina isaanii abbaa manaa kan ikaa irraa qabaniin malee kan garsiifne qaama isaanii irra rabbiin yaa allah gaa hedduu lakkaawe si galtee tanaaf zinaa wanni itti nama geessaa iyyi tun iyya gallakkisuun halaakarra nama geessiti fal'aynu ijji tuni mira'atul qalbi daawwitii qalbiiti jaan

faashiyaa adda addaa badii meeqa dalaganii hireelleen itti hammaattee bultii jaaruu jibbanii jaarsuma dhiiruma bultii hojii jaaran hin fedhan kanuma alaa kana feeti dubartiinis dhiirtiinis jechuu akkas mudate namni tayyib gabrichi uggaa iyya gallakkise qalbiinis jala gallakkifamti jaan qalbiin ganaa sammuunis fikrii eegalti waa'uma san yaaduu eegalti ganda akiraa yaaduu dhiiseeti ganduma dunaa yaaduu eegala Wannadaru iyya gallakkisuun kuni haadisa gartee musiibaa ilma namaa tuqaa jirtu ilmi namaa iyya oggaa gallakkise sheenaa fi sammuun isaa halkan rakkattee fedhiin itti rakkattee qunnamtuma godhu malee oggu takka khalaas tanatti ilaalee qunnamtii oggaa hojji godhe innimmaas ta biraa jala fiiga jechuu akkana mudate namni akkana mudate jiruun itti hammaattee jiruun namatti hadhooytee dubartiinis dhiirtinis sagaggaalummaa badii dalaguu zinumattii fi kanuma keessa kutee jechuun yaa allah du'a dubar iyya gallakkisuun tuni akka namticha tokko haatimaallee nama balleessiti yan haatimaa nama balleessiti gurbaan tokko Dubartiin takka akkuma dabarsinetti dhuftee sagaraan barbaadaa jennaan manuma isaa agarsiise. Akkuma kanan laaletti kalaas jaalati. Manuma ifii ala dhaabbatu ani kunoo mana kana jeen sagaraan. Dubartiin gaafa duraa kana deemte sagaraa bakka dhayitu jira. Ani eeydu sagaraa tanaan eega jeeni manuma isaatti ol naqe. Oggaa isiin ol seente jala ol seenee lafa akka bu'u. Deem nyaata nuu fidi jetteeni eegarraa firraa kadhattee dadhabnaan eega badii dalaguun raafiinsi hin jirre deem nyaata barbaadi nuu fidi jetteen. Hanqanni nyaata fiduu kotetti jalaa baafatte. fiigee ol deemee achi deemee intala kanaa gartanii jee barbaadee dhabee si galtee hattaa namnillee jaariyaan takkallee jetteen qulfii hularra maan godhin maa ittiin qollofin yookaan haarisa maa ittiin godhatiin jetteen akkasi gurbaan san hoggaa du'aa deemu eega jaalalti summiin guyyaa sanirraa seente itti guyyaa lubbuun keessaa baati Osuma isii san dubbatu, osoo isii san yaamu, osuma intala san yaamu lubbuun keessaa baate. Nama meeqaa fooqee irraaf darbaa jira zaman ammaa kana keessatti harkaan jirtanii jaalalaatu achiin ga'e jedhanii akkana qabdi jechu haatimaa nama meeqaa balleessite. Tayyib iyyaa waalaaluun kuni

maa taraktu ba'adii eega du'aa kiyyaatii waan lakkifne jechuu kiyya booda fitnatan mokkora ajaa'ibaa dubartii irratti waan dhiifne adarru ala rijaal min annisaa dhiira dubartii irra dubartii dhiira akkanuma fuutee ta hallayyaa geessitu dubartii irra fitnaa akkasii hin jirtu jenna wanni akka dubartii nama mokkoraan jirtu jechuu yaa allah dubartiin waqaala sallallahu alaihi wasallam akki jee ergama rabbiitii jaa fattaqu duniyaa sodaadhaa wattaqu nisaaf dubartii sodaadhaa lalalal fitinaa mokkora addunyaa firraa eega mokkora dubartiitis firraa eega wallaahi dubartiin waggaa takkitti akkas ilaalte sheeka fedhe haa jee afaafaan banee

Itti mee dhaabbadaan baafadha jettee itti deebifta. Gana achumaani asiis laali. Achiis laali itti kutte jechuu. Kala summiin iyyaas si seente. Tanaaf tara takka juggaa irraa buute deebisi jechuudha. Iyyatee deebisi jechuun na ajajee jee. Fa'inna laka luulaa ta duraa si diliin sirratti hin jirtu. Taraa takkittii dubartii kasii irra dhayite diliin sirratti hin jirtu. Yaalma dheedha gartee

akkana yaa rabbi nu sattari walaqad kaana salafu saalih salafu saalih warri nu dura dabre yubaaliquun hedduu wasanaa bahan iyya qaqqabachuu keessatti fitina sodaatan mokkora sodaatan akka irraa iimoon hin jirtu masanjarri hin jiru karuma oggaa deemanii iyyuma gad deebisan Maalayyaa warra masanjaraa fi iimoodhaati har'a. Jarri dur akkas hin turre. Oggaa karaa deemanii iyya isaanii qaqqabaa deeman. Kan har'a gaa dubartiin amma yoo iimoo seenti yoonii fi maaliin siima feesbuuka seentu yuutoob seentu warra qunnamtii godhu agarta achi deemtu as agarta yaa musiiba zamana nuti har'a keessa jirru kana musiiba musiiba ajaa'ibaati yaa rabbi nu sattari yaa rabbi dubartiis nu qajeelchi. ta heerumtu godhi silaa tokkicha qabatte itti heerumte isiinis waa rakkoon tun hin dundhuftu isiinis kanaas janajanteetuma kanaas dhiiftee kaanii kutti yaa rabbi qajeelchi kaantu kaanarra wayya kaan kanarra wayya osuma jettuuti namni meeqa sababaa isiitiin allayyaa seenaa jira kunis qaama sii laalee halkan guutuu kaf ta'ee bidda rabbii wal dhabaa jira kaanis dhufee laalaa rabbii wal dhabaa jira yaa subhaanallah yaa dubartii meeqa dogongorsiisaa jirtan rabbi isin haa qajeelchu dhiirtiinis dubartiinis

Achi geessite Instagram irra keessa maal irra keessa kun dhufee jala deemee laalee awanuma bareeddi jaa tasii taatee tanama biraa taatee gariin ammoo feesbuukaan guddifachuu kakaa'u jiraa mire sii galtee sheeyxaanni oggaa inni dura harka laali jaan amma dubartii bara akkuma jaan oggaa isiin fuula sitti as deemtu harma kana si garsiisa bara aboo harmisii waan fakkaatu laadhaa jaa Hoggaa si birachi kotte gara duwwaarra taa'ee laali mee waan isiin taate siin ja'a. Aboo ilma dhiiraa rabbi isin haa gargaaru ilma dhiiraa kana musiiba wallaah. Yaa dubartii rabbi isin haa qajeelchu. Bar lubbuuf hijaaba uffadhaan tun dubbii laafteen sa'inaa. Dubartiin qaama si haasattarattuun qaama hunda rabbi daaba isinii godhe jaarsa keessan malee kanuma gartan garsiisaan oolina boora bahee maganii.

iyya kana gad deebise yaa allah silaa akka kiyyaa keetii kana taate oggaa dubartii gare akkas jenna yaa rabbi nu sattari rabbi nu waaqa jeelchu boo si galtee iyya wannaa takkaan haaya ummanni kana ture eh ajaa'iban jettuure

Ilmoon joollee dhiiraa tan gartee dhiiraa wajji galuu barte. Na'uuzu billaah. Joollee kanaati jira. Gulaamun amrad janiin. Joollee baalagee jechuu. Amma dubartiinuu itti baate gaa rabbi nu haa qajeelchu. Dubartiinuu ummaan tana tana taruuza nyaattu maarre janiiti karaa rabbiin itti nu uumine itti fayyadachaa jiran. Ni jirti moo hin jirtu boo? Faashina faranjii jala deemaan jirtanii? Akkanaa bar amma faashina taatee meeqaa dhufee akkana jetti karaa rabbii natti nuume hin fayyadatanii meeqana akkamittiin heeruma dhiirti na fudhattu hin jirtu wayii na balleeysanii akkanaan jirtu magan yaa rabbi na jaanu baase dhiirtini isa baalagee warruma karaa saniin deddeemu karaa rabbiin itti nuumeniin tayyib leencarra joollee baalageetu irraamtuudhaa jee

Gurbaa tokkootu zamana gartee faashina gartee dhiirtii dhiira barbaadu musiibaa zamanuma akka keenyaa kan amma numaa dirree baasaniiti dubartiis karaa malee deeman almuhim gurbaan tokko shaksi yuqaalu lahu aslam nama jaamutti qalbii irraati joollee warra jaalatu sani musiibaa warra joollee fedhuu jira joollee daa'ima tana gartee tana amata kudhanii gadii amata kudha lama hanqa kudha shan hin ga'in joollee ama ilaa hanqa gartee areeda hin qabne warra barbaadu jira musiibaa warra kana dhiirarraa herra dur nuti nama kana araboota keessa beena malee namni keenya keessa hin jiru namni keenyaas waan sana amma faachina godhate rabbi warri rabbiin qajeelche malee ummanni irra guddaan warri gartee araba keessa deddeemu kun rabbi isaan haa qajeelchu sii galtee duwwaa halaaka dubbii tanaa gallaali qajeellotti

dhukkubni itti jabaateeti aboo gaa namni tokko dhufanii aboo saahibni keessan wasaaxaa naa nama ergatee yaa aboo halaakattiin jira du'uttiin jira na dhaqqabii kootta kana laali jeen farii hawashtadda mucaan amma dhufe oggaa mucaan dhufu gammadeeti hiraar sun dhukkubni duraan itti jiru san irraa deemee mucaan dhufu jiraati eeggadhu jennaan duwa mucaa sanii wal harkuudhaaf qophaa'ee taa'u jira jan duwa mucaan hoggaa dhufe qaala inna wasala ma'i gara mucaan na bira naa wajjinuma dhufe karaa samii ollaaleeti deebi'e mucaan ni kutee janiin seenuu dide mucaan ittiin seenne jechuun falammaa samii hogguma dhagee kalaan mucaan hin seenne ni dide jechaa hoggaa dhagee alaamaan du'aatiis itti dhufte yaquulu fi tilka alhaala du'aa ka lubbuu keessaa bahuu deemtu san keessatti

akkana qabdi dubbiin mee haalaa ka dubbiin qabdu gartanii akkasin lubbuun keessaa baati tokko ka bira jiru faqulti yaa fulaan jeen ittaqla aboo rabbi sodaadhu qaala qad kaan faqumtu an khalaas dubbii wal dabarte dhiiseetiin biraa deeme jee suwala aqibaa akkasitti kaatimaan isaa badde jaalala ati narraa jaalachuutu ra- rabbii narraa jaalachuu irra qomatiyya na dhiyoodhaa jee wanni tunni jirtu moo hin jirtu har'a hoottu gaanii dhufta moo hin dhuftu gaanni jeen dubartiinis kaatee gabbuuti wajjin qunnamtii gootee deebite taan osoo jaarsa qabduu hatatti osoo jaarsii qa- jaarsa eh, jaartii qabuu hatatta yaa subhaanallah dhiiroo rabbi irraa ummanni kun eessa jira warri kana dalagu kun warri dhiira maallaqa itti kannee karaa irraa kafalee wajjin galu kun ijoolleen islaamaa tun dhiiroo rabbiin nu harkan jaanii niimaa iyyaa isaan nu kanne qaama fedhiidhaan dale badiin dale nu kana rabbiin nu kanneen eessa jirti kadhiiraa ati hoo silaa rabbiin qaam fayyaa sii kan nu baatee maaliin wajji rafta yaa subhaanallah akkana taate dubbiin si galte rakkoo dila kana maaltu fida yaa obboleessa kiyya obboleetti tiyya tokko Ittibaa'ul hawaa. Fedhii nafsee jala deemu. Wanni qunnamtiin nama geessee badii nama daleessisu. Wanni ija nama gallaqisiisu. Waxaa'ati shayxaana lammata qaalii shayxaanaa godhuudha. Nafsee jala deemu lubbu ajaja nafsee teetii fudhachuu qaalii shayxaanaa godhuu. Lama aljahalu bi'awaaqib nadar. Laaliinsa laaltu san booda maaltu dhufaa wallaaluu. Maaltu na mudataa wallaaluu. sadii wanni kanan nama geessa dubartii gurra kee liqeessi dhiiraatiis si galtee alaazuuf waan zawaaj heeruma didanii taa'uudha wanni zinaa nama gooysu wanni iyya gallakkisee badii nama daleessisu hisaabdee yaa dubartii yaalma dhiiraa Kanaas kanarra wayya. Diimaan barbaada. Bereedaan barbaada. Kamaanla qabuun barbaada. Kamaarree qabuun barbaada. Osuma jettuu taa'utti hin jirtu. Dubartiin meeqa? Gabbuutee badii dalagaa hin jirtu. Kadiiraa hoo? Tafuu nu garree tanuma wajji gallu tana fayyadanna warri jiru hin jiru. Wandhummaan halaakni rakkoon guddoon har'a dhiiraa fi dubartii balleessaa jirtu takkaffaan nafsee fi shayxaana jala deemu lama booddee oggaan badii dalage maaltu na mudataa wallaalu sadii fuudha dhiisanii taa'u heeruma dhiisanii taa'u afuri rabbiin dhiifama namaa godha jedhanii dhiifama rabbii irrattii fi araarama rabbii irratti hirkatanii qixaaxa rabbii irraanfachuu rabbiin gafuurun rahiim jedhan asirraa achi deemnee toobanna si galtee afuri

Kana wanni fedhii nama kaasee nama gallakkisaa jiru. Jaaffaan dubartiin qullaa deemti dhiirtinis kana laal televizuunaan haa ta'u karaa wanni qunnamtii godhu kana haa ta'u sammuun isaa firig jettee oowwee asii ka'ee tanuma arke barbaada. Isiinis filig jettee osoo halkan kana laalaa bultiimi kanuma gartee waan fedhe fudhatee hee akka fedhe wanni ta'u san barbaaddi. Sii galtee? Tayyib torbaffaan

nurraa dhoorkaa aa akka suuraa poostii nutti hin goone aa dhiiraa himachu jira sini galtee yaa dubartii bakka barcaa barca bocol firraa dalaydee jiinsii uffattee tolfattee dhiirtee gaabbiinaa dhiiraa seenti achitti wajji qamaati hasaaraan jettuure bakka dhiiraa fi dubartii bakka dubartii fi dhiirti waliin laaqaman dhaquu dhabuu

kaaniiti namarraa achi baafatee achitti zinaa godhee isaa zinaa godhatee fixatee huccuu qullaa akkasi ciisu lubbuun keessaa baati. Sagali wanni zinaa nama gooysaa tabarruju nisaa dubartiin qullaa yaa'u yaani huccuu haphii uffattee xaqaaman maxxantu nama garsiisaa deemu asiifichiinis magaalaa keessattii fi bakka galtuttiis. Oggaa akkana gad jette harmasii hunda garta. Asiin deemtu kana hunda garta. Kun eegaa asii kanuma taa'ee haa jee. Kalaas hote ganda keessa. Wanni alaa kanama fidaa kana. Si galtee? Qissaan amma eegallu tuni halaaka ijji qabu kuni nuuf ibsitimee waliin laalla. haraam laaluun hammeenya iyyaa isiin qabdu qalbiirra rakkoo isiin fidu qaala abdata ibnu abdurrahiim namni jaamu akkana jee harajnaa ni baane jee fi sariyyatiin booji'u takka keessatti waraana loltuu takkaan waraana gartee murna warra lolu tokko ruumitti biyya ruumitti loluudhaaf baane jee fasahibna shaabboon dargaggeessi tokko nu wajji jira jee ifii wajji fuunee deemna jee lam yakun fiinaa aqra'u lilqur'aani min namni akka dargaggeessa sanii qur'aana nurra qara'uu beeku hin jiru jee waraana balloluuf deemanii jihaada deemu jiranii dargaggeessi kun nurra namni akka isaa qur'aana beeku hin jiru jee bar dubbiin sheekummaan qabdu dhaggeeffadhu dubbii tana mee waan ajaa'iba dhiiraanis dubartiinis sheekummaan qabdu dubbiin bakka tana geenyaan hallayya nama nayti xarafuu duraan deddeemuu dhabuudha malee yoo qaqqabatte malee rabbiin bilaash iyyee qaqqabadhaan jiru. Mucaan kun dargaggeessi kun warra jihaada godhurraayi namni akka isaa quraana beeku hin jiru namni akka isaa quraana fahameetis galuuf hin jiru jee. Saa'imun nahaar waan si ajaa'ibsiisurraa mucaan kun guyyaa soommanaan oola. Dargaggeessi kun guyyaa soommanaan oola. halkan ni dhaabbata leeyli salaata mii waan ajaa'ibaati dhagee aboo dubbii ajaa'ibaati halkan leeyli salaata guyyaa soommanaan oola sheeyni kun nama sheekaati bar darasaadha nama beekumsa qabu si galtee nama beekumsa qabu jechuun warra barate famarnaa bihusniin famaala anhu askar Hosnii gartee akkana jaaramee gibbii wanni jaaramtee hosnii jaan dur ganda tokko ka qubatee taa waggaa gibbii itti jaaraniiti akka namni gibbiin san banamtu malee hin seenan hosnii jaama jechuun. Kanatti dhufneeti wanazala famaa anhu askarri irraa garagalee dhiisee deema. Wanazala biqorbi hosnii achi qubate jee. Fazananna annahu yabuulu mucaan sun hosnii san nuti kana irraa meeyne mucaan sun achi qubate jaan.

Duba mucaan sun ajaa'iba nutti hee akkasumaan gaa qalbiin nu cabtee dhiifnee deemne jen. Fafararna famararna min fooqil husni maan nasaara irra dabarre jan gaaf tokko faqulnaa yaa fulaan maa faalat qiraatuku tura booda irra dabarre jan. Bakka san karaa san irra dabarre. Duba yaa mucaa quraanni kee maal dalage jenneen maa faala ilmuka barnoonni ati baratte eessa ooti maa faala salawaatu koo siyaamuka halkan leeylii dhaabbachaa bultaa guyyaani soommantaa maaluma taate sun hundi eessa kute jenneen jenna. Qaal akkana jee iclamuu yaa ummata beeka anni nasiitu alqur'aan kulla qur'aan hunda irraanfadhe maa adkuru illa haadi laaya aayata tokkichaa kana malee waan takka irraa yaadadhu jee rubamaa yawaddu alladhiina kafaruu law kaanuu muslimiin warri gartee rabbitti kafre kuni osoo muslima tahanii ta'uudha gaabbuu ta'anii boru guyyaa qiyaamaati

Maaltu bakka saniin isa ga'e sheeyticha kana? Sheeyticha halkan dhaabbachaa bulu, ka guyyaa soommanaan oolu, ka quraanni isaa hifzii qabu. Maaltu sheeyticha la boolla san keessa buuse? Iyya. Iyyaatu achiin ga'e. Takkittu malaalee jala deeme santu halaaka san naqe. ani sheekaa umaa nan gootu wallaahi sheekaa fi iimaana kee silkiin chaarjii hoggaa fitte law law law hin jettu wallaahi dubartiin akkas nama gooti sheekaa nan gootu hin jiin ani nama barate wii nama barate beeyti yoo dubara hoggaa qaamasii takka garte dhiiraas ta'e dubartiis ta'e ijji kana qabdi tayyib haraam laaluun rakkoon isiin qabdu maali